Dan Antoine Rendic, żagħżugħ ta' 26 sena. Antoine kien soċju fil-Mużew ta' Wied il-Għajn. Bl-imħabba u d-devozzjoni tiegħu, Antoine ġibed ħafna żgħażagħ lejh u lejn il-mużew. Kemm inni ngħidlek meta ġie hu fin-1997 kien kien ġab ħafna ħafna żgħażagħ miegħu. Kien żagħżugħ ferri ħafna, kien kien koraġġuż ħafna wkoll. Is-sena 2001. Il-Mużew ta' Wied il-Għajn jorganizzaw ħarġa għaż-żgħażagħ tal-Mużew lejn Għawdex. Antoine ikun wieħed mill-organizzaturi. Badna triq tagħna li Għawdex. Niftakar kellna ma nisimgħu quddiesa hemmhekk Għawdex stess wasalna ftit tard. U id-dispjaċih li wasalna tard minn flok imbagħad spiċċajna edna Rosario hemmhekk. L-aħħar biċċa li kellna nagħmlu kellna mmorru ix-xlendi għall-aħħar ftit sigħat tal-ġurnata. Antoine u xi ħbieb oħra iduru ftit fiż-żona tax-Xlendi. Hemmhekk hemm mar li għandu dalar tidħol fih trid tgħum biċċa mal-blat fuq barra, mbagħad tidħol ġolar. Ġili konna morna, mhijiex daqshekk perikoluża u ħriġna minn ġolar ġifieri su xejn mhu xejn. Mbagħad morna lura lejn l-art u f'ħin minnhom innutajna li kien hemm xi grupp żgħir tat-tfal li li ma kinux ma kinux mal-oħrajn.
Antoine mill-ewwel imur ifittex lil dawn it-tfal. Ħaseb li forsi setgħu marru ġol-għar u b'hekk jew hekk kien l-unika forsi post ta' ftit periklu u l-ewwel ħaġa li mar, mar ifittex hemm. Li naf illi f'ħin minnhom wieħed mis-soċi ġie fuqi u qalli, qalli isma' l-ista' jkun ma rajtx 'l Antoine hu, qalli għax mar ifittex xi tfal. u għadu ma ġiex lura, qalli mhux soltu tiegħu idum daqshekk. U kien dak il-ħin li wkoll isni allarmajt ruħi għaliex Antwan ansi kien jinsisti ħafna stess li kollha nżommu l-ħin nibqgħu flimkien, firi żgur ma kien se jallarga mingħajr ma javża xejn b'xejn.
Antwan ma setax imur lura għax waqt li kien qiegħed ifittex il dawk it-tfal għereq. u miet.
U kien dak il-ħin li sirna nafu bit-traġedja li kien ġrat.
Fil-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħazzabbar, Antwan jingħata l-aħħar tislima.
Kien hemm knisja mbullata bin-nies, il-knisja ta' Żabbar hija knisja kbira, jiġifieri l-ġid li għamel ma kienx jagħmlu magħna biss iż-żgħażagħ li kien ta' magħna, ma żgur li fil-ħin liberu tiegħu wkoll kien jagħmel ħafna ġid anke ma' nies oħra.
Il-funeral kien diffiċli, il-funeral kien diffiċli ħafna. Għalina kollha, naħseb wara għall-familja tiegħu. Kenna xalla tal-Juventus, għax nafu li kien li kien supporter tal-Juventus, u tellajnija għall-offerti. Dik kienet xi ħaġa li naħseb kien kien tħares li għallum kien simbolu Li stajna nagħmlu aħna dak il-ħin.
Li laqtitni ħafna darba kien konna qed nagħmlu lezzjoni u kien qalilna llum nixtieq insaqsikom fuq xi ħaġa li tibżaw minna. Kulħadd min jgħidlu jien naf nibża li weġġa, nibża li hekk, nibża li hekk. Mbagħad fl-aħħar kien qalilna hu, qalilna l-iktar ħaġa li nibża f'ħajti jien hija li nitlef lil ommi għax ma nafx kif ngħix mingħajra.
Antoine Rendich, is-soċju. Iż-żagħżugħ li tilef ħajtu biex isalva l-ħajja ta' ħaddieħor.
U li natana ħafna, ħafna ħafna, ehm, li aħna li aħna llum. U żgur ngħidlu grazzi. Żgur, żgur, żgur ngħidlu grazzi. Grazzi tal-li għamilt magħna biex inti ta' 26 taffettwa il-ħajjiet ta' ħafna ta' ħafna tfal li għadhom isemmuk sal-lum 12 sena wara. Ci vuole.
Għalkemm għadda ħafna snin, Sa kważi 12 sena. Antwan nibqa' spiss niftakar fih għaliex huwa bniedem li għamel impatt f'ħajti u f'ħajjet ħafna nies oħrajn. U għalija dak u l-eroj li bil-ħajja tiegħu iktar milli kif miet, iktar kif għex.
Tista' fl-aħħar mill-aħħar tgħid li l-baħar ħadlek ħabib tiegħek. Għax aħna fl-aħħar mill-aħħar kien kien ħabib tagħna.
Nispera li l-mewt t'Antwa tkun ta' tagħlimu għal kulħadd u tagħmel ħafna ġid.